Naki Yeso, naki Yeso okorire egekone, naki okorire egekone tata, naki okorire egekone, naki okorire egekone, naki tata mbwire gaki, naki omwana aende sukuru gaki, naki omwana aende sukuru gaki. Ekesito naende sukuru gaki ocha gonkonya gaki. Aki Yesu, aki Yesu, aki tata ndorera amabera ao, Hmm? ndorera amabera gaki, ndorera amabera oborwaire bwokabwaro bwe bontorete. Tingomanya esauri omwana oyo are omong'aini, tingomanya amochandoki gaki. Aki na tata omwabo tari ang'e iga, Atomwa abatato nonya ne esimi tagoaka, nonya ne esimi tagoaka, nonya ne endagera nyomba teiyo, nonya kende gionsi nkeiyo. Omwana oyio amonyoka mambia ochia gotora echae, agure omotorire ondwarete, gaki ndwarete gaki, gaki ndwarete gaki, gaki ndwarete gaki, gaki nsinyinu mochandoki oyo gaki, tata one andorere amabera gaki, gaki mwabatato okabere gaki. Gaki mwa gatato o kabere, Yeso ominto, Yeso ominto gaki, Rorera amabera, rorera amabera gaki, gose nintumoke gaki gose nimbwene, gaki gose nimbwene pressure gaki, gaki gose nimbwene gaki nkie kebera kine, ki nakorete ense eye gaki, ase ekiagera nachete gaki, gaki omogaka agontama gaki.

Nsuke echaye yamwabu gose gaki, nsuke echaye yamwabu gose otigare ocha bosa atabwati kende. Gaki Yeso gaki, gaki ndorere amabera gaki, gaki tata ominto gaki, gaki kware ogwancha kwao gaki, gaki kware ogwancha kwao omwana arusiko gaki, gaki omwana arusiko gaki naye onchokanire. Gaki nagochokanire chinyagitari gaki, gaki chibesa chibora naende ng'irana gaki ntari korwarigwa, gaki ntari korwarigwa gaki, gaki ntari korwarigwa chibesa chia mbura, gaki ngoika iga nairana, gaki Yeso nchigochanyora kende nkeiyo gaki, mopime tichiare nyamama eyaiterwa, gaki ngitokori gaki nyomba. Gaki ngite okori nyomba, gaki ngite okori nyomba, gaki nchi goteba gaki nkonye, gaki ngite okori, gaki twanywa amache twarara, gaki twarara amache igoro gaki, gaki twarara amache, rende ngataba taba gochia choo nkamba kogocha oime, gaki omanyete nonye gaki omogaka oyo tabwati masikani gaki gose nanyagachire choo yoka gaki akombekera emete egotonya ime.

Ntabwati bokonyi bonde, gaki ntabwati bokonyi, bokonyi mboiyo gaki, gaki Yeso ochirenka gaki. Ndagera omwana oyo oetete nere okoenda ekonda, ekeene ogoru omotorero, omotorero ore etatwari. Gaki ase obweng'u gaki tingomanya nigo mbwate emechando timbwati obomaidi obotumaini mbwati obotumaini gaki omogaka oyo nabo namwanchete lakini narorire buna tanyanchete enka eye.
Nyasae nare gotoreka onde ekero nkore omotori, yaani kende nkeyo nonya mambia ntorieti kende, yaani matumaini taiyo iga iga, saba nyasae gaki anyare gagokonya yaani ninyore nonya na omonto bieka iga gaki ankonye gaki, nkwenda gaki esukuru nyore ngosoma nyasae gaki ankonye ng'ete gaki naende bado nyasae nabo akondorera amaabera. Nyasae gaki andorere amaabera, onde bwensi gaki orandore iga gaki anyare gakong'ira gaki ansoomi gaki.
Gaki nasugumire obogima, enchara yoka eyio tonyarete nyomba, bono timanyeti nomwana oyo ogocha kogenda esukuru naki ngocha koba, Antigire take mwerere Haki Jesu ore igoro gaki nkorere egekone gaki Haki mbuya omwana aende esukuru timbwati namuna onde taiyo orankonye moiri taiyo naende buna ndwarete ime bono iga ngosukumwa timbwati namuna omwana oria one nere okorankonya gaki ribu Haki nsinyire naki agocha koenda antige kende emechando igoro Jesu ondorere amabera.
Monche morigererie Gusii Voice, ah, gete korende naende nkoretera omogano timaeti ng'a chinsa echi okorigereria mambia gose marogoba. So I say good morning, good evening depending on the time okorigereria omogano oyo. Thank you so much ase baria bonsi bagendererete go subscribe, na baria bagendererete korigereria emegano yaito, na baria bagendererete kong'akera esimi bang'e feedback ere positive.

Ekenyoro ekemo gekorokwa Montorometu egegotoka ime ye ward ya Baasi Boitang'are eye egotoka ime ye constituency ya Bobaasi ime ye county ya Kisii. Aiga ngokoretera omogano bwa omwana oyomo omonyaroka oetete sana korwa esukuru ya local. Kando nemechando bagwetire ase enka yabo, aka manage konyora egrade gie B minus. Bono mochando obeire ase eng'encho tabwati eschool fees yokomoira eyunivasiti. Ise atamete korwa ase enka eyio omwana oyo iga agakora class eight, am told is like five years ago, taiyo aiga. Ekero omwana aete class eight, omogaka agateba ng'a tiga agende komorigereria eschool fees, akagenda. Amazing up to now. Nyasaye obakonyire ase enchera eyemo gose eyende, osomire high school, e day school, eh, goika bono iga akanyora e B minus. Bono narangeirie gochia ase University ya Bomet University. Tabwati e school fees. Ah, omwana oyo iga naende omaete condition ya omwana omonyaroka, ekero oko imagine, Ngotebi ng'a otemerwe mpaka koita, ase eng'encho akumeti ng'a ng'aki ekoba ataranyore ribaga riokogenda eyunibasiti. Mama omwao nomoroire sana, nabo tori nere iga iga, oyio nere ogochi gotoera ase estori ya obogima bwaye, enka yaye, abana baye, naboigo omwano nkomoreta ande baadaye nere atoere ase estori yaye, naboigo egango yaye ogotaka gochi gosoma, konyora amasomo. Chinka chinyinge bono iga ekero ngwakerwa chisemi na abanto abange, abagaaka abange batamire chinka ase eng'encho ya majukumu. I don't know why, etrend iga yabeire gusii, I have like five people bang'akere esimi ase eng'encho abagaaka bakorire ki? batamire ase chinka ase eng'encho ya ogoeba amajukumu batiga abana. Bacha koirana baadaye ekero abana babeire successful. Timanyeti inki kiabeire gusii and I think that is not the way to go buna abagusii, tiga torigereria buna abagaaka. You must be there for your family either worse for worse ebinto bibe buna birabe aye buna omogaka naye confident ye family naye bekero ebinto bitaiyo. Nonya tore nomong'ina iga iga tiga tokwane nere ate marieta ng'aki akorokwa tomanye ng'aki omogana oye ore ng'aki baba.
Amarieta nkorokwa Joyce Nyakerario. Akogana nabo arwete kaye iga agatiga abana nainche agateba abana tiga ng'ende inche kobarigeria ebisi. Bono ebisi egagete rimo rioka esimi, akaigwa omwana oetire, akarimia esimi, buna namotebetie omwana oetire togotoma chibesa, akarimia esimi agateba timbwati besa. Nachandekire buna omwana oaetete, igo ndwarete rioka rioka, mpaka pressure yantorire omobere, mpaka oborwaire bwantorire omobere ntabwati namuna ende. Ndagera omwana oyo oyotete nere okorenta ekonda, ekeene ogooo ogoro omotorero, ogoro omotorero ore etatwari, gaki ase obweng'e gaki tingomanya nigo mbwate emechando, timbwati obomaindi obotomaini, mbwati obotomaini gaki, omogaka oyo nabo namwanchete lakini narorire buna tanyanchete enka eye, lakini ase ogomira obogima. Enchara yoka eye tonyarete nyomba, bono timanyeti buna omwana oye agocha kogenda esukuru naki ngocha koba, antigerete ake ng'werere. Gaki Yeso ore igoro gaki, nkorere egekone gaki, gaki mbuya omwana agende esukuru, ata nonya na echoyo namba kogwecha oime. Enchwa eye ekogumba ime, na embura yatwete ime, na amacheti goakera ime, na bera emete eria egotonya gochia ime. Gaki Yeso, nkorera egekone gaki, timbwati namuna onde taiyo orankonye, moiri taiyo, naende buna ndwarete ime bono iga ngosugumwa, timbwati namuna. Omwana oria one nere okorankonya gaki ribaga ake nsinyire naki agocha koenda, antige kende emechando igoro. Yeso ndorere amabera. Ndorera amabera ao, gie ekero naye ore omobui. Ndorera amabera ao gaki, gaki mwachire gonkonya gaki. Ndorera amabera gaki, gaki Yeso atagete ebitunu na ebitongo, gaki otarire mpaka ase inde, ochire koigwa chinkwana chiane, gaki naigure gaki ndorera amabera. Igo mbwate abana, bamura bane. Omura oyomo iga abegete akagora amabati akabeka nyomba, noe agotera tomenye ochire ochireranirie, tanya nere na tanya goaka simi, nere nabo amabati agoterete igoro iga iga abegete igoro tanya goaka simi nonya ne rituko erimo. Gaki ndorera amabera, na oyonde are Nairobi nere iga arwarete tabwati motumaini, nere achete akanyora oborwaire bwa egekuba. Tabwati namuna nere negenete lakini arwarete gaki nkonye, nkonye gaki ndorere amabera ase ogwancha kwaino, ndorere amabera ekiagera timbwati matumaini ende yonsi, omwana one iga atagete kweng'enta gaki, mama gaki naki bono togokora ebisi gaki, mama gaki iga nkoyeta ngotigere omwana gaki naki bono ngokora gaki timbwati mang'ana ndakwana amange. Ninkoigwa nomoeso ochire iga iga gaki ndorere amaabera, ndorere amaabera gaki maagi, ndorere amaabera abagwate omete gocha iga iga gaki Jesu obwate omete, gaki ndorere amaabera na. Omwaka ogo ndiakonywa omete gochia ase enkiya. Gaki tore rintebi, iga inyorete bono aye obonge obochiete gochia magega. Ndiaruete kaa. Aruete okorire emiaka ene.

bakagwa areo. Konya koigwa nonya ng'a iyio are nonya ne efununu. Timanyeti, timanyeti kende buna nkorwara nyomba ndwarete, nanya komoigwa nonya ne esimi nonya. Emiaka eyio yonsi bia etano, naye kwabire kogosorika na abana aba? Inche, mwana oyo akominyoka ekonda babwaterana na omomurori, aminyoka ekonda riria asarigwe igo ba- baraira mia tano, baira mia mbiri, gaki ba- barwa esukuru, barwa esukuru gaki. Nabo boka bakominyoka iga batwara echae eyio, baminyoka esukuru, onde taiyo ogonkonya nonye. Ko- Kwanya gotema koboria ase ekenyoro at least bamura bamwabo ba- baamate, bamanye ng'a oyomo agachiete.
Ee nabo timomura omwabo bono, momura omwabo nere agachia goaka esimi tari kobwata simi nere oria. Momura omwabo agantebi tari kobwata simi nonye inche natemire komorigia osinyire. Negosinyirie pi. Gaki tanyancheti pi gaki ekero nsumbugete emiaka eye yonsi gaki tanyancheti pi gaki. Tanyancheti tang'eti morembe, tang'eti morembe pi. Onye ndiri ang'ete omorembe tanga ngontomera are nantomere nonye na ebituma bia okandi gaki. Nambwete ang'eti morembe, abana nabo barabwo omwana oyio oeta nere orakwere ase agotebi, iga iga. Aye obwate bana oigweti bobe na orwarete? Ndwarete, nkarwara okogoro oko, nkarwara nkabimba buna chibuti iga, nkarwara ng'a emetieni ene, riria nabwena natiga mbwene, naende malaria eganchaka. Bono naboindo igo, bono nosenyire omochando one ninki gaki, oborwaire naende bogonchanda, bono naboindo igo. Omwana oyoge oyo oetete Esta, ekero aetete ng'aki kwa- ng'aki kwaigwete? Rituko erio yaetete amatemo, nkaigwa abanto bakwiririe ata gocha, nkarengereria mborere narenge, natema inki kiaba gose inki inki ki mwanake onyoru, gocha koigwa na yaya Esta oetire amatemo. Omong'ina one arochete ne chisota ibere gaki akarukuru rogoro, ndwarete ng'a motaimeri timbwati moese. Gaki mbuya mono onye baeta Nyasae ore amanye, Nyasae okomanya naki arabakore gochia bosio gaki. Ee Nyasae ore abamanye. Abwo nakwanete igo.
Okore ngaki eye yonsi pi, Esther nere obeire gagokora chikonda mwarage. Esther oyo nere ogokora chikonda babwaterana nomomura oyio omwabo. Babwatire nabaruti b'ense gochia esukuru. Gaki oyo akare ateme akare ande naoneti embori iga iga. Riria bono aete ebinto biaye akaira akaira akamanya koakana efees akaruseria ebinto biaye kobua esukuru bike. Oria ere tanya goakana nonye ne esirini oria no oria ebi chibesa echi chire office agwo akogenda naende airane. Ee, nere naetete. Okwabwate abana babere bare chicandidate. Ee, babere.
Mm. Iga bono iga buna twekire ase omochie oyo iga ogo. Okogania kwao gocha ase tore ngorokio oko. Gaki ngosaba monkonye gaki. Mondorere amabera gaki na Yeso ara- a- arorerete abanto amabera korwa ase ebitunu biaye. Gaki mondorere amabera, gaki mombeke ase ogoteba, mondorere amabera gaki morusie ombwana abana aba isiko gaki. Mobarusie isiko gaki, gose mbacha gonkonya gaki, timbwati morembe gaki, mondorere amaabera, egento ngosaba namaabera a Yeso Kristo, naro ngosaba gaki. Amaabera. Mwanche omorigereria ekero okorigereria omong'ina oyo iga, na omong'ina ogoteemire korende abana baye. Despite ng'a omogaka natamete korwa ase enka eye iga atanye koroka nase emiaka etano, tacheti ko give up ase abana baye ase enchera eyemo gose eyende nonya karwarete ngotema are korora ng'aki abana baye bakoba. Abana bagochanka onye kobasegete ang'enda korigia moi moirane at least morete nonya endagera tokoria. Imagine omwana oetire form four Omong'ina abanto bakoirigiata, okagera nomonto onyorire omwana onyorire ekenyoro, tachi komanya ng'a nomwana oyo oetire. Nari omwamate agocha ne chisoda ibere ase eng'encho yokomo congratulate ng'a omwana oo bwetire. Goikera iga agwo omwana oetire lakini bono ebirengo ebi bigocha ng'aki akoenda university, nchera teiyo. Ase gwatore iga ase eng'encho onde bwensi okotorigereria chinsa echi iga naende obwate omoyo, oratoke gosapoti omwana oyo iga agende university ase Chibesa chinde chionsi chiria oranyare ase eng'encho omwana oye tabwati kende gionsi. Mpaka buna togokwana iga abegete esukuru eyunifomu ye high school, buna togokwana chinsa echi iga. Komoreta ande iga nere aerese baadaye at least tiga tokonye oyo iga, twakonyire abange lakini nonya noyo iga nabo akoba ase oyomo bwa abanto baria togokonya. Nimanyete abanto bono iga mbabwate abanto abange bagokonya, abairi abange, abanto baganeti obokonyi abange lakini. Nonya noigana bakoba oyomo bwogokonya ase eng'encho omoyo bwogokonya tari ogotwara nokorua koria korwa enkoro ime naende Nyasaye anyore kogosesenia. Nabo korigereria omong'ina oyo emechando abwate emenge buna nache iga iga araire chividio echi nabo chikororokana buna oroche araire enchera eyio ekero nache iga iga. Amariogo agendererete konywa iga iga, nyagitari akorwa pressure abwate tamaeti ng'ai amarwaire aye iga onsi pi akorwa ase eng'encho maybe yokochandeka korenda abana baye. Omong'ina bono Nyasae tiga akore obwanchi kwaye. Amina.
Eh. Amina. Tiga ndete omwana obo nere atwerese. Eh. Eh, erio nere toiwe nki abwate. Amina. Bono omwaka ogo gaise kore clip eke iga. Nki oramotebie? Omwaka one kende nkeiyo ndamotebie, tatiga rende, Nyasae oria ore igoro nere orantebie naki gekogera arimeti esimi, omura omwabo akomoakera esimi arimeti pi, atari gokwana. Nekero arache, nere oratoerese gaki, nere oratoerese, timbwati namuna ende ndamotebi, gose mo ti tingomoita, otatiga nere orerese ere bwe komanya natebe nani mochando ki, ekero abana baete esimi e- e- esukuru, atari goakera esimi, atari gotoma chibesa nonye ne chindagera. anyerese. Nkomomochereti ase enchera ende yonsi. Timomochereti nonya obwaki abana ngokwana baria bokanche, tinanya komogosera. Nanya komogosera nonya erituko erimo, yaya inche nanya komogosera nonye nonye. Naende ingoakana omwana ekero akoenda esukuru gokakaa ekero arache, esimi eye nere okobaakera momochie, momotebi namotienyi ki kwaruete kaa.

Abonsiriri
Abonsiriri gaki inde tim- tani obongo oborwarete eh, tinkonyara komanya, tinkomanya.
Pole pole omong'ina Nyasaye ngagokonyare omwana agende esukuru. Amina. Moche omorike tiga ndete omwana. Nigo iga nere aratuelesa frustration yaye. Imagine omwana oyo iga nabwate omwana omoke and that is the truth since nabwate omwana omosinini uh, despite konyora omwana omoke bado nagenderete school akamanage konyora egrade gie B minus igo meaning naende naroche ng'a enidi yokogendera gotwara amasomo Oetire, nere tokoreta iga iga aratotebie ng'a ekero twacha iga iga nere nkorera arenge bono, Nyasaye oramokonye na goetera ase more baria motorigereretie erio omwana oyo agende eyunibasiti. Buya mono, tiga tomorete baadaye. Inche omorigereria ekero kwaigure omong'ina buna akoeresa ase amang'ana ayio amange naende nase obororo obonene, ase eng'encho y'ogotamwa nomogaka oye, naboigo gotigara ere bieka korende abana baye. Oyio omwana oye omonyaroka oetire, oitore nere iga iga nere aye rese ng'a ng'aki abere kagosumboka ase eng'encho ya gokonya mama mwao ase eng'encho ateba ng'a nere ogochia omorigereria, naboigo ase okoborwa ng'aki akoenda eyunivasiti notore nere iga iga. Karibu sana, ki okorokwa? Summary Otangorokwa Esther Gesaro Ondieki. Congratulations by the way ase eng'encho noetire gochia eyunivasiti. Totebia ng'o your story. Inche Nyasae nankonyete korwa eprimary ngaeta Secondary nyasaye naro agankonya nkaeta, matumaini taiyo iga iga chibesa chiaburire nonya ne chingo chiria esukuru mama arwarete iga iga, mama arwarete ngosinywa nonya ng'aki ngokora, onde taiyo ogokonya nonya ne echae bono iga narure ekonda ngotara korwa echae, echae nare gotora ekonda egere ngore omotori, yaani kende engiya nonya mambia ntorieti kende. Mani matomaenete eyogo agaka, nsaba Nyasae gaki anyare gagokonya, yaani ninyore nonya na omonto bieka iga gaki ankonye gaki, nkwenda gaki esukuru nyore ngosoma Nyasae gaki ankonye ng'ete gaki naende bado Nyasae nabo akondorera amaabera, Nyasae gaki andorere amaabera, onde bwensi gaki orandore iga gaki anyare gakong'ira gaki ansomi gaki, Nyasae ngomoiraneria nkoiraneria Nyasae one mbuya mono gaki, chumatomaeti toiyo gaki etochandigete iga iga. Tochandegete iga gaki, onde gaki oranche gaki nankonye iga gaki ang'ira nsome gaki nabo ngo ngwa Nyasaye nabo nkoiraneria Nyasaye mbuya mono gaki oyo oratware omoyo omuya gaki ang'ire gaki, ansomi gaki na Nyasaye nabo nkomoiraneria mbuya mono gaki, iga iga etochandegete gaki. Esta,
Ndikoro chitatomineria omwene. Atomintorire nare nakorete class eight. Ata akaenda esukuru ng'a yaani akaenda egasi ng'a kwenda arache korigia efee arache gotosomia. Akaenda akaenderania pi naende are konywa amaru, orara anse tabwati nonya nere tari tari ng'a monto orarigia chibesa, are konywa amaru okonywa gwoka. Ogenda bono agacha akaigwa ng'a naetire amatemu agaaka ase emirimo naende akarimerania.

yarenge ang'e ase amagoro nagachiereire, naende ngwete emete ime gochia rogoro. Eki kiakomotigeteti gosoma mpaka bono iga ngerekio eke?
Naroche Nyasaye, nsoma Nyasaye nabo akondorera amaabera gochia motwe. Nabo Nyasaye akorora amaabera chwe nonya omonto ochandegete Nyasae ore igoro nabo akorora ng'aki oyo nachandegete tiga amokonye. Inke omoyo ngateba ng'a rituko eri moka efamiri yaito nechengi. Kara nonya na omwana ominto nkonya komosaberania ochiete nere akaenda pi, korwa akagorete amabati tanya koirana kwagacha, ochiete akaenda pi. Nyasae nkonya komosaberani kara nere kara nairane nere achengi omochie.
Amasomo ago a high school ng'aki abere gakoba? Form one.
High school nyasaye ngonkonya are nare goseriwa nachanga naende nairana nenda na esukuru nenda na mia mbili, esukuru eyio yabwate yare korwa fee nyinge, nagachire nagenda rinde chibesa echi chiatigarete ntwaonetie mbori tokagenda tokaruseria eresearch slip ime, chiatigarete ororo chinyinge aro, tokagenda tokagamba na abalimu.

Subject teyabwate ense ase plain you can imagine in a local school abanto mbare bakorire chinational school but tekanyora nonya grade eke iga eke nokora ki omwana one nabegete ebidii sana ase amang'ana ayogosoma ande gwachete konyora omwana omoke? Nanyorete kinde esukuru. Mwaka ki?
Form what? Form four.
Ande okonyora abanto imagine omaete omonto edecision yobokong'u babwate naende oroche omwana oyo iga esaa agochia kosoma are nabo ekonyarekana kwanyora ng'a omonto omogoseri to that point oroche akanyora omwana kare kare form four motinyie osaba akoenda esukuru kare pregnant tacheti ko give up akanyora omwana omoke bado akagenderera gosoma esukuru agacha konyora e B minus imagine gati iga onye ndiri atanyora. amang'ana aya oborito grade ki aroche konyora lakini tacheti koiba bado bono ekero togokwana na omonto bado oetete korwa high school otagete kogenda university. Gese gwakorete form four ng'aki obogima bwabeire isiko iga? Echaye ngotora nonya erigeso nagarimbegete ndero narure gotora nonya ebiara bioka biasarekire. Bo nero ngochia natwara twagora mama rinde riria arwarete tari kwegwa tari kwenyara, kwenda natwara echaye twacha twapima twagora nonya na omotorero, intwe ntobwati nonya mogondo bwa ogosimeka bituuma, ntobwati. Nki otatocha kobekera gwachire university? Intwe tokwenda nsome bachelor of education. Arts, mbe omwalimu. Abongwa b'omwalimu inse oming'a abande aba abalimu juu na inche inche kwanyora obogima obuya gochia moto. Erio okonye. Nkonye efamiri yaino. Okonye efamiri yao. Inki oganeti bono egete gokonya? Nsaintete monkonye eschool fees. Gochia iga iga chuu intwe mama tari kwenyara onde taiyo obwate matumaini orankonye, Nyasaye ankonye andore yaani mondorere amabera, inyore eschool fees na inche ng'enderere amasomo ane.
Mwanche morigereria ekero totekorigereria documents chia Esther nabo okogenda ochie oyie? Aa Bono twaregestire nonya ne bursary, helb, because tabwati nonya ne esimi, mama mwabo tabwati nonya ne esimi, onde taiyo obwate esimi omochie oyo, you know, eh, imagine omwana akogenda university, eh, nonya esimi tabwati, inchera ki akoregesta nonya amang'ana ya helb teiyo, you know, omonto omoregestirete. Ee agoakerwe esimi mara sometimes tagotoka echinde babegete details bobe no enchera ende yonsi erio nyasaye amokonye nimaete ng'a nabo okonyara contribution ende yonsi erio orameke gocha ase enka eye iga erio omwana oiga agende university aikonye nabe nabo nabo ogokora boigo naende nyasaye nabo agogoseseni. Ere nere ecertificate yaye ya primary. ekero okorigereria grades chiaye chia primary compared na grades chiaye chia high school nabo okorana na omonto otaete goetoma erio achenchie obogima bwaye. You can imagine omonto korwa konyora marks ya two ten goika konyora B minus ase high school na changamoto echi chionsi pi chiomochie na omonto obwate determination ya ogosoma.

eh, banyore amang'ana a help na ebinde lakini before that contribution echi chiago chinke nabo chigokonya omwana oyo iga akore nonye shopping onde bwensi oratake kobo support gose gotekia omwana oyo iga buna agotebiwa ng'a onde bwensi oratake nonye okomo egwateba ng'a onde bwensi oratake nonye ogokoira Ee, nya- onde bwensi oratake kong'ira gaki nabo akong'ira ase omi gaki. Nabo ngwanche omonto ang'ire.
She is a clever girl and she can make you proud. Nonde bwensi oratake go support gocha iga iga eri tokonye omwana oye komoira esukuru tomokorere nonye shopping. Onde oratake komogorera a best laptop, a smartphone ere engiya, shopping ye esukuru, eh ye university.

Na bogoika gai, naende omwaka oyo iga onde onsi sore neba tobwati ekero ore ara onde ase efamiri yao Nyasaye nigo akorete ogosesenia. Abagaka abange baria bagotoma amajukumu, you know running away teri gokonya anything. Sometimes ekero ore ororo nabo okonyora ng'a kwaretire nonya confidence ase omwana ogo ng'a tata kare onde bakonyora ng'a okwaneire nonya nonde. Bono ekero mogotama amajukumu sometimes, nakwaneire abanto abange bagontebia ng'a nowadays men run away. Omanye kare. Eria kabere ng'a omokungu nere ogotama korwa ase omochie ekero ebinto biakong'ire. Lakini siku ici ekero okorigereria gosii, abagaka abange nabo bagotama korwa ase chinka ah ah timaeti why, I I really don't know, but rende nabo ekiya bono rende tiga torore enchera ki torakonye omwana oyo iga. erio agende ase esukuru through your contributions. Obekande enamba yabo ase screen, baria bonsi oratake kobakonya bakobakonya because we have to register a number togokonyera omwana oyo iga erio anyore enchera ara survive gochia ase esukuru but if anyone nimbwate abasani bare chinsemo chia online. Abasani mbare bantumekire gochengi chistori chia abana abange, abasani mbare bantumekire gochengi chistori chia emechie emenge and still if you can want to do so for this lady Esther Gesare you can contact me nabo okong'akera esimi ase enamba yane iga agwo erio tore enchera ki toramokonye. Abang'ina nimaete ng'a mobwate pain Basubati mokorigereria omogano oye iga, eh, naende mokorigereria mo- mwataka ng'aki omwana omoka arakonye, abagaka baria mokorigereria, abasacha baria mokorigereria, onde bwensi okorigereria estory eye iga, empowering a girl child ache akonye enka yaye, I know you can do it and God will bless you. Nyasae nigo agogosinia ase enchera otanyare komanya. Esther, ring'ana riao ria mwari ochiche abanto bakorigereria ntarachi koreta nko yao, ere atoerese ayande, ndirerie riga. Inche nkobasaba baria ba- bakorigereria iga, banyare o- omonto atware gaki enkoro engiya ankonye, na inche nabo nyasaye nabo agokoiraneria keria okorwa egeke, ngokoiraneria mbuya mono ng'a mwaikire ase iga iga tata, nkobairaneria mbuya mono, nyasaye nabo akobaseseni nonye ne.

Ase e primary, social studies and history abwate atiaiti ayio yarenge D+ ekero okorigereria obogima bwa high school kumbe Nyasae nabo agochi amax total marks yarenge amax to ten eye ne result slip ya primary eyio yarenge tare tisa

Nere tiga atotebie abere atato, ase eng'encho nere obeire kagoteema nere iga iga, kora ng'aki nkoregesta bare helb, ngokora bare ebinto binde binge buna ebio, ase eng'encho okora ng'aki omwana oyo iga oira ochiire esukuru tiga toigwe ng'aki nere agokwana. Karibu sana. Asante.
Ase amarieta ng'aki okorokwa? Wilfred Momanyi Oenga. Yes Wilfred. Totebe ang'o Wilfred igoro ng'aki omaete igoro y'enki eye iga? Omwana oyominto gakondu nyuma Oyio ore omwaka bw'enka eria kabere, abeire abanto aba baanare ogosiba egento keria obeire ogosiba siba egento atari komanya efamiri ng'aki egoboka mambia eke naende naki egocha gokora korara. Ekero omwana arenge standard eight. Ntwarangereretie buna efamiri tokarora ng'a ki omwana agokora gose namba asome, togakwana, omwana ominto moka ogochaka gochaka ng'a tiga arube ase anche chia efees, na inche ntenenere endagera ake banya koragera tore gose mbasome. Nyasae ng'a nare omuya. Omwana oyo oirwanereire, babere barenge iga barenge ebirasi ebi mbabanya gosukera bonsi babere rimo, baetire bonsi babere. Omwana oyo omonyaroka oetie buya, lakini egento kia ogokumia nkeri ng'a, iga ago- iga agoeta, obwate omwana, akogenda okore epepa, ocha kogonkia. Igo ng'a chifepo chionsi echi anyorete buya, igo aye nkomya oike okore epepa, onyore omwana natagete torobere, ocha kogonkia. Lakini Nyasaye nere natari korara, omwana oyio agaeta. Nabo ere nembuya mono aseng'encho onya gotuka emechie esumbugete oye omong'ina oyo. Gusii mwe mwayoka gusii goti? Gusii boys.
Inye gusii boys mbuya mono. Naende nkoamura abagusii ebirengererio biokomanya emechie eye buna ekoboka, naye buna bokoira. Kira monto are bonsi baramanye emechie buna etete. Ase eng'encho ya gusii nkomureka more na abanto bande barora emechie buna esumbogete chinka. Omwana nabo tobwate obatibu okoa kogenda esukuru, Nagenda ekero aeta, nkagenda mpaka ase esukuru, togakwana na headmaster nkonye gose balance ya efees nere oo. Ekero totakire tonyore amasikara aria toria goichoreria help, ase eng'encho yokomogania aende sukuru. Nainwe ki mwachire iga? Bwatisia efamiri eye, omwana oyo nere bwomoisa ase efamiri eye. Abande mbasomete buya, bono nere egetinda mimba, gose naimokia omochie oyo ekiagera bono nabo omwana akoba oyomo from nobuya lakini omochie oywo ororokane. Ekenene onde bwensi oratware ogokonya, nabo agokonya, nabo agotosira, omwana oyo agende amasomo aye buna atagete. Atigere ng'a nomwana okonyakorera, Ogokuura ase- ase emesa, ogocha ogo- o- oorore omwana oyo naende oirane. Namokwanere agotwarire obote bw'ogosoma. Na echallenge ya okonyora omwana abanto buna aba ekero ore enchara, abanto aba abakorokwa abasacha, nabo agokong'aina from na obuya, okoa kende ekiarakoe ase eng'encho y'ende etagete nero, Kwanyora okoiga oborito, nabo yanyarekete omwana oyio akanyora oborito aye. Mbuya mono ase onsi, teri gokwana amange, Nyasaye atobwere, omwana oyo agende na amasomo aye ase TTC, ase Bomet University arangeretigwe. Omomura oyomino ng'ai ng'ai ng'ai mokomoigwera are?
Natebete ekero akorwa ng'a aye nkogenda. rimuru ase machani chiaye, lakini natemire komorigia tindi komonyora. naagete esim'erimo gocha aye natebetigwe, akaigwa omwana oetire, naende akarimia esimi, timanyeti emosirereti iga arimetie esimi, tinamanya mpaka bono iga, lakini naende rende. Ebirengererio biane mbiri ng'a tiga omwana gose nagende esukuru after okogenda esukuru, rimuru ntomanyete ntogende rimuru toikorigia nkomoigwa torande ase rimuru rwabwo are, moyo akare gose tari moyo. Emiaka ere ngachire. Ang'e emiaka ene etano iga. Naki akorokwo?
Charles Ondieki Oenga. Charles onye korigereretie omogano oyoira nabwo obo. Mokonye abana babo, na gokonya Nyasae ogokonyire. Ring'ana riabo riamoerio ase abanto baria bakorigereretie mogaaka chinse echi iga.
Baria bonsi bagera twarorokana ase engencho ya Gusii, bachire iga enka ya omwana ominto Charles, onde orakunwe na amayie ande aya ye efamiri eye. egeka ararute kegosikia omwana oye asome sisi kama family yetu ya sukuru. Kwa yote nasema asante. Ah, mwanche morigererie ng'a epoint nere napikire korwa ase omogaka naende ere very very crucial. Okonyora komwana omwana oyo iga anchete konyora kare form four. Gwetera emechando iga bagwetera, abasacha nabarabwo buna bakare sometimes, naende isiko aria nabo okonyora omonto abwate emechando, kwamong'aina, ng'a nabo ngokwa kende oirane nyomba amarogoba, omonto ochia goaka esabu ng'a emia iga akonyora achiere nyomba baragere, omosacha omosarire obogima bwaye. Because korora omonto oroche ore form four kwama koma oborito, igo okwamineti ng'a takora nonya na esukuru, rakini Nyasaye Agakonya omwana oyo iga, akogenda gokora risaka roirana kogonki, naende boigo Nyasaye akamokonya agaeta. Aba rende ekero kio naende uncle yaye natebaga iga ntwamotebia, kare agende e university, aseng'encho aonyororire naende. Nyasae amokonye, etama eye iga y'abanto aba iga, amanye ng'a bono aaroro ase engencho y'ekosi, egochia gokonya enka yaye.
Aye nakwane nomwana oyio, namoerese eswe eyunivasi buna ere, namotebie nonya bare abaya na ababe, Namatebie abana mbare abata chitachiri mono bagocha ne ekerasi ne egari eria ebwate amagoro amanyatu, naende oirana nere orore obogima bore oro, onye okonyarekana bagokonye okogenda esukuru asome. Emechando eye yaeterete buna anyorete omwana naende tacha koirorera, na omwana ong'isiri o- o amenyakikisia mimi nkogenda are gosoma, aimokie efamiri igoro. Mbuya mono.
Ah thank you so much, nimaete ng'a nkomokonya tore. Keria kende gionsi eke oranyore aah let's help omwana oyo iga. Ndagoke ekero maambia na maambia ende rituko omwana oyo iga akoenda esukuru, ndatoke part of abanto baria bakomoira tochie komo admit iga aria Bomet University College, ase eng'encho yaye omorigereria oito ogusie voice aah kwagerire aywo anyarekanire. Nimaete ng'a nabo ekonyarekana ase eng'encho twakoreire abande na oyo iga takoba. exception nonya nere nabo akoba oyomo obo. Enyima ya point eye ng'umenta akandeeba, intwe buna abaisemoke twame twakorire ekemo bibere bitato, Okay.
tari ng'a tobatigete rioka igo buna banya gotiira, twakorire ase tokonyara, riagere bakaba bayaikire omwana oyo aigete iga. Igo na intwe ng'a nko ntori gotiga ng'a ntorora family gose nimoke igoro. Twabekire koma kobere babe atato so that efamiri esuke. Mbuya gwatemire kong'ioria ase ekenyoro emechango nere gochia yakorwa ebinyoro ase engencho ya okonya abana baria ba baetire gochia university iga iga mwatemete gokora oro? Nere narengereria ng'ina omonto oyokoegwa noyokorua oyio ise tanya korua. Tindi tinkoruerwa mwana o Charles takoruerwa koba yane. Chari mwana o Charles ararue koba ya Charles. Nkanyora nindangeria omochango nintarangeria, nerinde narosie endagera, eki nkonyora kebe egeke kobua endagera narosie. Naki narora ng'a yaya tiga toteme abanto bande buna bwaro mwachire iga, gose mwana one agende esukuru, without konya kobua esti. chingaki chiokorangeria omochango oyio owe expecti otanyore ekiagera noyo oyio oyio ogokora otanya korua. Onye tari koruera mwana oye oka. Bono obwo omonto naro agocha korua. Mwanche morigereria ebinyoro siku hizi nobekeire iga abwo. Goika otoke ase abanto bande, eri naye okore ki? Intwe na abagusii ntomaete ase tokorwa nonya ense eno nabo okonyora ng'a nabo eribo. Abanto siku hizi bagochanga ase ogochanga. Nonya naye onye otorigeretie onye nkwanye gochanga ase ebinyoro bia abanto, Kaba omonto okobwatana nabamino, neba komenta ande onsi, kaba omonto okobwatana nabamino, nari Nyasae aragosibie. Bono omong'ina oyo iga, erio ebieke tabwati, mogaka taiyo, mbanya kochangira banto bande. Bono buna uncle yabo yatebire iga nabo arengeretie buna omonto ng'a no, tiga abanto baria babwate omoyo bwa ogokonya bache, kera narangeria omochango gocha ase enka eye. Abwo eranyarekane preparation eria barakore erabe chinyinge kobua chiria bara collect. That is a wise wise thinking. Mbuya mono. Mbuya mono. Tiga ndete anti yaye oyio otorigia twacha eh, oyio otorigereria okorigereria chistory chiaito akarora ng'a nabo ebwenerete na mosubati omoya bono ere akonye ase eng'encho y'omochando bwa omwana oye ogochia esukuru. Togenda ndare. Moche morigererie abanto mbare bakorigereria emegano yaito batorifa gochi chistori chinde ah, ao ao twachi twakora Nonye naye onye kobwate omogano oroche nabo nabo togofeature ande onsi nabo ogotwakera esini eria tochi gokora bono rero tore iga iga aseng'encho eh, yoyomo bwabari bakorigereria chistori. Aroche ng'a omochando nore sobo, akarora ng'a atokonegetie chisobo eri tochia gokonya mosubati mwabo. Nero ororo iga iga, tiga totebi ng'a ng'aki ng'aki ng'ai atoroche, naki kiamobetereretie ere goteba ng'a tochia gokonya enka eye iga. Karibu sana. Asante.
Ki okorokwa?
Ase amarieta nkorokwa Margaret. Yes Mark.
Gaki inche nagokire, yaani nagokire inde namariga amanene, ekero omwana ominto andora agarera sana nainche narera. Teba Omwana-o-muntu ogwachire kwandeteire kende, nachete bwane? Agantebia ote omwana oye tire, ng'aki togokora omwana oyo? Ngachia korengereria nkarora nimokonya eki nabwate geke nkiare goisana. Ngachia korengereria nkarora tari nkorigereria usi ivoice narora Brian ororo, nari nchagete kogoakera esimi. Ngokowoch inde sana.
Few hours chinchikere chiane.
Ngarora yaya tiga ngwakere esimi naye okaba omuya okabwate esimi ritang'ani mbuya sana okabwate esimi yane ekero ngogwakera tori gotiga tobwata otatiga nkonyora ore busy busy iga nari nari gwantebi tiga ngogwakera nde naende gakwanire igo agakong'akera narakorigeria gocha gocha Bono rende buna gwantebeti tingocha ore, na inche narua one emambia nacha. Buna nacha iga naika rogoro aa, nanyora omoyo omomura oria amobua- amobegete epigipigi rigoro. Inki? Omorwarire. Naende twaramominyokia nyagetari. Nari rende twaicha naye goaka buna mwachire iga. Gaki nagokire, nagokire mpaka narorire ng'a omochie oyo ngochenchia ore. Omwana oyo na omwana obwetoma, obwetoma sana. Sana, naende ndira kare form three, omwana omwabo naro osogete goika oyio, akamoakera esimi akamotebia ng'aki ngokora sisi bono timbwati kende ndagerete ria. Omwana oyio nabo amorigeretie hoteli Nairobi aria akarakora, Kare form three, kare form three, akaratiga esukuru? aa, ekero bafungete, agakora agacha akareta ebesa ya endagera. Nomwana okorwanerera ng'ina sana aa na abana bamwabo ng'a. nonya kingosoma naki ngokora baragere, bono omwana omoiseke nabo agotwara challenges chinyinge, oroche ngorigia are gochia, ngorigia are gochia, nabo ako nabo ekonyareka nanyore omonto among'aini, buna anyore omonto akamong'aina iga. Inche bono gaki nare gosaba, onye ndianyarekana. Omonto amorusie amoire. Viewers baria ba- ba- amashabiki aria agusie voice gaki mondigereretie. Abakungu baria babwate ligi ya enda, baria bagokonya muna mogendererete gokonya goeta goeta. Oyo oranche nabo akoira omwana oyo, kiagera nindoche ekero ara amatemu naro. Nario araende asome buya, oyo na omwana obeire igoro nabu takoirana sobo. Yeah, yeah. Mm, asome yaani asome abeke ebirengererio ase amasomo Yeah, atware ase are comfortable Eh, gokosoma. kiagera gagocha naende endagera ngobo- ngoborere nyomba atebe tiga ng'ende ekondo Mm, mwana omoise gochire ekondo tanyoreti besa buya onyorire omonto njera okorire omong'ainiri. omong'ainire Yeah. iga bono nabo oranyore okonyora amatemo ande naki ngosabera gaki abakungu baria mondigereretie abasacha baria mondigereretie abaya bagokonya Konya omwana oyo mokonye kabisa gaki Brian mbuya mono Thank you so much.
nakoiraneria mbuya mono kamo okona gokonya ase mokorusia naende nyasaye tiga anyare konyara koba gakobairaneria naende mbuya mono enene Ah, oyo mosubati omino nkare ngokomobwati eriakane eriakane mm. orit mm. yaani nabarwarete Nki- ng'aki mwanyora ah, pressure yarenge igoro. Arenge mia mbiri na mareri nero. Okay, nokogora nabo ndoche. Okogoro oko ogarwara, akabimba okogoro goka bosa igo, gokabimba sana, oraeteire challenge esia ama arwaire sana. Nabo ngochia komoakera esimi ng'a rero tindi, rero tindi. orarwarire. Thank you so much ase Asante. okorigereria naende ogo- ogotwakera esimi naende Asante buna okoba sana. kogwatch chitori chiaito mbuya Gaki mono mbuya mono. mbuya mono Yaya. Ah, tiga nkorere omogano oye korwa chinsemo echi iga chia Montrome tu rieta erio bado tinarieba Montrome tu eyio egotoka Baasi Goitang'are ime ya Babasi constituency ase ecounty ya Kisii.